Makadii makadii vana vaMwari makadii kose kose kumatii mana enyika kwamuri mungava kuZimbabwe kungava kunze kwenyika wherever you are makadii mukati memangwanani anaya e, tinoda kuti titaure pamusoro titaure shoko raMwari e, tichiongorora Eh, by the way shoko ramwari rinotipa answers rinotipa mhinduro kuchinhu chimwe nechimwe chinhu chose chiri pasi pezuva inotipa mhinduro nhasi tida kuti tingotaura pamusoro tichionesana chinonzi munhu chii chinonzi iwe chii chinonzi ini chii chii chinonzi munhu the nature of man munhu akamira sei chinonzi munhu um, tichibatsirwa neshoko ramwari tichipiwa mhinduro kubva kushoko ramwari nekuti mushoko ramwari hamuna chingatsvagwa chikashaikwa mukati menguva ino iyi tinoda kuti titore nguva ino tinamate eh, tichi Tenda musiki ngatinamatei baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga tinoda kukutendai jehovha toda kukutendai mwari nekuti muri mwari wedu toda kukutendai nekutipa nguva yekuti tinzwe shoko renyu zvamunotaura imi nekuti shoko iri makarinyorera vanhu vanhu ndisu kuti tinzwe muchitaura kwatiri ah, kuti tikwanise kubatsirika kuti tiswerere pedyo nemuchinji kuti tiswerere pedyo nemwi naizvozvo toda kukutendai mwari Tidzidzisei zvamunoda kuti tidzidze kubva mushoko renyu dzvene, naizvozvo simba renyu ngariratidzwe panguva ino nekusingaperi. Ameni. Mangwanani anaya vana, eh, nguva ino iyi nditenderei kuti titaure pamusoro pechinhu chinonzi munhu. Eh, tida kunyanya kutarisa pana Genesis chapter 1 verse 26 to 28 tinzwe kuti

and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Ndimwari ari kutaura kuti pakutanga tanga pacho Mwari wakasika munhu so munhu chinonzi munhu chisikwa chamwari mwari ndiye akachisika mwari ari musiki saka mwari ari musiki munhu chiri chisikwa chamwari mwari iyeye uyo zvikanzi paakasika munhu akasika aine eh, eh, hanya yakanyanya zvakadaro zvekuti akaita reproduce eh, kugadzira mufananidzo wakafanana naye so he reproduced an image of himself mwari saka achiti akatarisa munhu ari kuona munhu akafanana naye bhaibheri rinobva rati eh, mukunyora kwake iye mwari oti iye paakasika munhu akamusika murume nemukadzi right and Mwari ndokubva aropafadza vanhu ava ndokuvapa simba rekuita reproduce his image. Saka image yaMwari nekuda kwekuti murume nemukadzi pari kufanira kuramba vachisangana kana kuti vari kuramba vachiramba vachigadzira mumwe mifananidzo yamwari saka ndochinonzi ndochikunzi munhu panapa saka munhu zvaasikwa nemufananidzo wamwari Eh, regai tione kuti bhaibheri rinoramba richiti chii eh, rinoramba richienderera mberi richiti eh, kudii pamusoro pemunhu so chinhu chinonzi munhu chakasikwa nemufananidzo wamwari but then genesis chapter 2 to pane imwe pfungwa inobuda ipapo zvakare eh, pana chapter 2 verse 7 inoti iyo and the lord god formed man of, uh, uh, of the dust of the ground mwari wakasika munhu neguruva revhu ndokubva afuridzira mweya weupenyu e, munhu akava mweya mupenyu so munhu asikwa hanzi akasikwa pakuiswa delicase e, eh, breakdown yekusikwa kwakaita munhu namwari zvikanzi akamusika neguruva revhu achisika his own image paguruva revhu asikwa neguruva revhu zvikanzi Eh, ndokubva afuridzira mweya woupenyu mweya weupenyu wafuridzirwa pamunhu munhu ndokubva wa mweya mupenyu breath of life is not is different from oxygen nekuti oxygen ioxygen breath of life is breath of life saka munhu ari kusikwa zvakadaro paguruva revhu eh, ndorikuuka chinhu chinonzi body ndokubva afuridzira mweya weupenyu ndokubva wapinda munhu ndokubva eh, munhu ndokubva ava munhu right ava munhu kudaro tiri kunzwisisi mwari asika munhu neimeji yake chinondinetsa kana kuti chinondi eh, eh, chatida kuti tione panapa ndechii chichi chekuti saka kureva here kuti mwari nemunhu zvakafanana saka munhu chii kana asina kufanana namwari iye achinzi ane mufananidzo wamwari Ufananidzo wacho huri papi uye eh, zviri kuzoropesana papi kana namwari wacho? Saka toti mwari munhu ndimwari here kana kuti mwari munhu? Regai tione eh, kuti bhaibheri rinotipa maanswers akamira zvakadii. Ndichada kuti timhanye pana mapisarema eh, chapter mapisarema chapter

e, tikadzika pazasi pacho especially verse 6 inobva yatiwo thou made, uh, made him to have dominion over the works of thy works of thy hands thou hast put all things under his feet all sheep and oxygen yes and the base of the field the fowl zvichidzika zvichidaro kusvika pavhesi 8 iri kuramba ichingotsanangura kuti mwari asika munhu zvikanzi nekuti aimuda mwari akamupa simba reku uh, rekuva neutungamiri kana kuti uh, oita kusamambo pasi pa pezuva zvikanzi to have that dominion uh, mukingdom yamwari zvikanzi chiri mhuka nechii zvako kunyange zvakasikwawo zvaka zvakada kufanana nemasikirwo akaita munhu but zvinozongosiyana pakuti mhuka kana kuti shiri kana mombe haina kuzosikwa nemufananidzo wamwari so mapisarema ari kubvunza mubvunzo yekuti nemhaka yei imimi muine hanya nechinhu chinonzi munhu zvikanzi nekuti akasikwa nemufananidzo wamwari asi tinoona manje kuti tikafamba eh, eh, zvishoma shoma tida kuti tifambe eh, tidzokere kuna numbers chapter 23 vhesi 19 tinonzwa isisi ichitaura kuti Eh, asi mwari haazi munhu nekuti mwari anonosiyana nemunhu pakuti mwari haanyepi mwari haana chitema mwari haaite zvakaipa saka munhu ari kunosiyana papi namwari mwari asika munhu nemufananidzo wake Chinhu chinonzi Satani chakazopinda pasi pezuva chikanovhiringidza eh, chinhu chinonzi munhu nekuti munhu paakateerera izwi eh, paakateerera izwi rasatani tinoona panapa kuti mwari eh, anotorerwa umwari hwake kana kuti anotorerwa chinzvimbo chake munhu akuteerera izwi kubva kumuvengi saka aitwa captured Eh, munhu akushanda eh, achishandiswa nemunhu asiri akamusika eh, mweya yakaipa kana kuti the devil ndiye akutora dominion pamusoro pechinhu chinonzi peimeji yamwari saka munhu ndopaari kunosiyana namwari manje nekuti satani apinda akutonga pamusoro pemunhu munhu akutanga kunyepa sezviri kutirehwa nanhambasi akutanga kunyepa munhu akutanga kuba chinhu chinonzi munhu chapron kana kuti vulnerable kuchinhu chinonzi chitema chiri kutungamirirwa nekuti munhu aita capture wacho munhu eh, ndobasa rake iko ndobasa kwake ndodepartment kwake kwekunyepa kwekuuraya kweku zvose zvakaipa zvatingati hatidi eh, zvisingadiwe nemunhu asi ari zvirizvo zvaanoita ndo zvaakuitwa saka satani atora center stage akubatsira eh, kana kuti akutungamirira munhu kuti aite kana kurwisana nechinhu chose chinonzi mwari zvikanzi so why is it god you are so mindful mune hanyina nechinhu chinonzi munhu yet chakatadza kukuteererai nekari yekuti mwari akasika munhu nemufananidzo wake Mufananidzo uri papi pakufanana kwedu naMwari? Mwari munhu tinoziva kuti ane maoko, munhu ane muromo, munhu ane maziso, munhu ane nzeve, anotonzwa naMwariwo. All those features tinodziona dziripo pana Mwari. Mwari anotonzwawo, Mwari anoona, Mwari haakotsiri, Mwari eh, anotoitawo basa, Mwari eh, anovenga zvakaipa sezvingangoitawo munhu kana akange apindwa nemweya waMwari kuti anoguma akuvenga zvakaipa. Saka this is the, uh, these are the similarities dziri kuwanika pamunhu. Asizve tiri kuona kuti isisu munhu naMwari vane kakupesana kavari kuita. Chii chiri kupesanisa? Inyaya yezvivi eh, zvapinda pamunhu ndozvaakupesanisa munhu. Saka chii chinonzi munhu? Munhu eh, munhu akasikwa nemufananidzo waMwari hongu, asi dambudziko ratiinaro pachinhu chinonzi munhu eh, ndere kuti munhu ari kucontrol Control room ya yaitwa captured nechinhu eh, nemweya yakaipa saka panapa tida kuti tiverenge pana Psalms eh, chapter 51 eh, uh, verse 5 inoti iyo behold I was sharpened in iniquity and in sin did my mother conceive me saka parikuzvarwa munhu Eh, pari kuzvarwa munhu tiri kuona munhu isisu atiwa neproblem ari kuzvarwa kubva ari muchitema tese hazvina basa kuti anoenda kuchechi hazvina basa kuti haaendi kuchechi eh, tese takazvarwa as long as wakazvarwa nemunhukadzi une you are vulnerable you are so prone to sin tino tine kakutadza katinoita eh, ndo zviri munhu izvozvo izvo saka mwari eh, aine hanyanga zvakadaro but sisi takazvarwa mukati me mukati menzvimbo yakaipa kudai so eh, mapisarema chapter 51 verse 10 da kuti tione panapa mwari ari ku Chema e, pamusoro pechinhu chinonzi munhu kuti zvino kana munhu akadai saka umwari imeji yamwari inodzorereka sei kana kuti ichafamba sei why is god mindful of a man iye achinyepa why is ma, uh, god mindful of a man aine hanya nemunhu iye achiba Sei Mwari aine hanya nemunhu iye achiita zvinopesana naiye anonzi Mwari wacho? So image yaMwari yobva yabviswa. So the image iri pamacharacters manje. Macharacters edu tingava nemaoko, tingava nenzeve, tingava nemusoro, tingava nemaziso asi Pacharector tiri kuenda tichinosiana nekuti takaberekwa mumbereko yechitema saka chaakutodiwa manji panapa ndechekuti kuti tikwanise kudzokera kuna mwari tidzoredzere image kana kuti mufananidzo wamwari pane eh, e, chinofanira kuti chi, chiitwe e, chikupindurwa panapa namapisarema chapter 51 e, verse 10 yobva yati iyo create in me e, a clean heart o god and renew a right spirit within me mwari shungu dzake ndedzekuti munhu adzokere ku, ku, ku, eh, kuna mwari akamusika listen When you have a phone, phone ikapinda virus. When you have a car, kana ikaita madefaults, whether iri nyuwa, iri iri iri itsva kana kuti yatsaro ikaita madefaults, tinoenda kune vanogadzira. Kana iri itsva inotongoitwa inonzi recall yonzi ngaidzoke kufactory kwayakagadzirwa. Saka Mwari panapa chaakuda manje ndechekuti aite calibrate tidzoreredzwe kuna Mwari. Calibration iyoyoyo inotidzoredzera kuna Mwari toenda kumadefault settings Mwari otanga kuti toitwa restored to factory settings. Foni yako ikaita problem uno Tomanikidzwa kuti vaya vanogadzira mafoni vanokudza kuti shamwari foni yako ka kuti iite zvakanaka itange kushanda zvakanaka zvakare yakutoda kuti tiite restore to factory settings ucharasikirwa nezvakawanda ucharasikirwa nemacontracts ucharasikirwa whatever zvawakanga wakarodha as long as zvisiri zvayakauya yakaita inofanira kuti idzoreredzwe kunzvimbo kwayakanga iri saka mwari ndiye ega he is our maker ndiye muiti wedu ndiye anoziva pekutokonya kuti ukava hupere ndiye anoziva pekutokonya kuti nhema dzaunadzo dzipere ndiye anoziva pekutokonya restoring to refactory settings sezvakanga zvakaita munhu kubva pekutanga ari munhu ari upright akakwana aka so kuti tikwane zvanzi panapa we need to be renewed to to to be restored to fed resettle to mweya yedu nenyama yedu ka eh, kuti zviitirane nechimiro chinodiwa namwari zvanzi tinofanirwa kuti tidzokere kumusiki saka its only god who will help us to create a clean heart uh, and uh, to renew a right spirit mukati medu saka hatigoni isisu tiri tega kuzviita set kana foni inenge yaita problem haugone kungoiti uh, eh, ngaingozviseta yega yodzokera yakutanga kutoshanda zvakanaka kuti ishande inofanira kuti idzokere kuna expert kana kuti kuna manufacturer saka god being our manufacturer god being our maker God being uh, trying to restore the, his image in us ndiye mwari ega watinofanira kuti tinamata this is the reason why nguva nenguva tichida kudzokera kuna musiki lets behave like a salmon fish salmon fish payakaberekerwa natsodinzwa ipapapo fish inonzi salmon kana ikange payakaberekerwa munoita kuti ichafamba nzendo dzakawanda sei asi kana yakunofa inonodzokera kumu inonodzokera payakaberekerwa ipapapo this is what a human being should Do, let's learn from nature tidzokere kuna mwari ka mwari ndiyega anoita renew our chip rinoita kuti titadze titadze kuyanana namwari ndiyega anogona kuri kuziva pekutokonya kuti tibatsirike so ini ndiri munhu iwe uri munhu asi kana tiina musiki Ngatidzokerei kuna Musiki. Kana tichiziva kuti Mwari ndiye Musiki wedu, ndiye ega anogona kutibatsira. Uri wega, my friend. Shamwari yangu, haugone chero ukazama kuchengeta kuti handichadi kuba, kana ukazama kuti handichadi kunyepa, unozongoiri kana wadzokera futi. Kuma default settings wautotanga kunyepa. Paukutoora ipapo kuti handichatodi kuba. Pfungwa dzekuti wobadza akutouya nekuti tiri tega hatigoni because the virus chipi ratakaiswa nasatani rinototaura kuti tinofanira kugara takadaro tisina tiine kurwisana namwari but we need to have uh, calibration kuti tidzokere kuimage yamwari anogona kutibatsira kuti tidzokere kuimage yamwari ndiye ega mwari pachake saka mwari toda kuti tinamate panguva inei atibatsire kuti tidzokere kuchinhu chinonzi mwari tidzorere unhu kana kuti eh, mufananidzo uri kutsvagwa namwari mwari nekuti uh, is so mindful about us ane hanya nesu zvaaine hanya chaanoda ukana Kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, ane shungu yekugara pakati pevanhu, achigara nemunhu, asi anoda kugara nemunhu ane mufananidzo wake, usinganyepi, usingabi, usingaite zvakaipa, usingafungiri vamwe zvakaipa. Ndoo mufananidzo uri kudiwa naMwari. Ngati Dzokerei kuna Mwari, our Lord and our Maker. Tikange tadaro, chinonzi munhu kuva neukama naMwari ndochiri kutsvagwa naMwari panguva ino iyi. Ngatinamatei, ndoda kuti tibatsirane, eh, iwewe neni, tiponeseke tiende kuna Mwari, our Lord and our Maker. Our Heavenly Father, we want to thank you mangwanani ano Mwari. toda kukutendai panguva inoyi tiri kukutendai nekuti makatinakira muri kutidzidzisa nekutizivisa kuti kunyange tiine zvivi kunyange tinoita zvakaipa asi shungu dzenyu mwari ndedzekuti mubvise chipi rekutadza kwatinokuitirai mubvise chipi iroro tikwanise kudzoreredza unhu nechimiro chamakasika munhu ainacho akakwana ari upright mukati eh, menguva ino mwari tibatsirei kuti tizive nekutirangaridza kuti imi ndimi muiti vedu imi ndimi mwari wedu imi ndimi mune shungu yekuti tidzokere kwamuri tigova neukama hwakanaka nekuti mwari mune zvizhinji zvamakatigadzirira titungamirirei mwari tiregererei pakukudarikirei kwatinoita eh, mutitungamirire mwari mutibatsire tinoda kukutendai nekuti makatinakira panguva dzose Nyasha dzenyu dzive nesu nokusingaperi. Amen.